Genesis chapter 4 Adam a robala le mosadi wa gagwe, mme mosadi a ima. A belega morwa, mme a re, Ka thušo ya Morena ke hweditše morwa. Ka fao a mo rea leina la Kaine. Ka morago a belega morwa yo mongwa, e lego Abele. Yena e ile ya ba modiši, Kaine ya ba molemi. Ka morago ga lebaka Kaine a išetša Morena kabelo ya go tšwa ka tšhemong ya gagwe. Abele yena a hlaba maitšibulo a mang a dihuswana tša gagwe, mme a dira sehlabelo ka ditho tše dingwe tša makhura. Morena a gahlwa ke Abele le sehlabelo sa gagwe, eupša a se gahlwe ke Kaine le kabelo ya gagwe. Kaine a befelwa kudu, mme a senya sefahlego. Ke mo morena a itšego go Kaine, Ke ka lebaka lang o befetšwe? Ke ka lebaka lang o sentše sefahlego? Ge o ka dira se se lokilego, a o ka se thabe? Feela ge o ka dira se se sego sa loka, sebe se go laletše kgauswi, se nyaka go go buša, eupša wena o swanetše go se fenya. Kaine a re go Abele, Ngwanabo, a re sepelele mašemong. Ge ba le kua mašemong, Kaine a tsogela ngwanabo a mmolaya. Morena a botšiša Kaine a re, Abele, ngwaneno, o kae? Kaine a mo fetola a re, Ga ke tsebe. Ke nna mohlokomedi wa ngwanešu? Ke moo Morena a itšego, O dirile eng? Madi a ngwaneno a ntelela a etšwa mobung. Ka gona o rogakilwe, gomme o ka se hlwe o lema mobu wo o nwelego madi a ngwaneno ge o mmolaya. Ge o ka lema, mobu o ka se ke wa go hlagišetša selo. Wena o tla ba motšhabi le moraladi mo lefaseng. Ke moo Kaine a itšego go Morena, Kotlo yeo ke e boima kudu go nna go ka e šikara. O nthaka mo nageng ye lehono, mme ke tla ba kgole le wena. Ke tla ba motšhabi le moraladi mo lefaseng, mme mang le mang yo a nkhwetšago o tla mpolaya. Fela Morena a mo fetola a re, Aowa! Ge motho a ka go bolaya, go tla hwa batho ba ba šupago ba meloko yabo, go go lefeletša. Ka gona Morena a swaya Kaine leswao la go tsebiša yo mongwe le yo mongwe yo a gahlanago naye gore a se ke a mmolaya. Gomme Kaine a tloga pele ga Morena a yo phela nageng yeo e bitšwago Thalalong ka bohlabela bja Eden. Kaine le mosadi ya gage ba ba le morwa, mme ba mo rea leina la Enoch. Kaine a aga motse mme a o reela morwa wa gagwe. Enoko a ba le morwa mme a mo rea leina la Irad, yoo e bilego tatago Mehuyael, yena ya ba tatago Methusael, tatago Lamek. Lamek a nyala basadi ba babedi e lego Ada le Zila. Ada a tswala Jabal, yoo e bilego rakgolokhukhu wa bao ba ruago diruiwa mme ba dulago ka mešašeng, ngwanabo e bile Jubal, Rakgolokhukhu wa diopedi tša go letša sekgapha le nakane, Zila a tswala Tubalcain, morulatshipi, yoo a bego a dira dilo ka moka tša mphiri le tša tshipi. Kgaetšedi ya Tubalcain e be e le Naama. Lameke a re go basadi ba gagwe ba babedi, Ada le Zila, Ntheetšeng. Ke bolaile lesogana le lengwe. ka gobane le nkgobaditše. Ge go ehwa batho ba ba šupago ge go bolailwe Kaine, go tla hwa ba masome a šupago le metšo ye šupago ge yo mongwe a ka mpolaya. Adamo le mosadi ya gage ba ba le morwa yo mongwe, Efa a re, Modimo o mphile morwa yo mongwe legatong la Abele yo Kaine a mmolailego. Ka gona a mo rea leina la Sete. Sete a ba le morwa yo a ilego a mo rea leina la Enos. Ke ka yona nako yeo moo batho ba thomilego go šomiša leina le lekgethwa la Morena tirelong.